Am Numm vun déi Lénk soen ech iech emol alleguerte fir d'éischt villmools Merci, datt der wierklech esou zahlreich op déi Aktioun hei komm sëtt. Déi beweist, an är Präsenz beweist et, wéi wichteg datt dat Thema fir eis ass. Erlaabt mer, datt ech während ronn 10 Minutten erklären, wat den Zweck an de Sënn vun där Aktioun hei ass. Jiddereen, all Mënsch, deen zu Lëtzebuerg géint Loun a Gehalt schafft, ass a leschter Zäit ee ganze Mount gratis schaffe gaang. Ee ganze, ee ganze Mount schaffe gaang ouni Pai, och ee ganze Mount ouni Rent. Just, datt dee Mount op puer Jor verdeelt ginn ass, fir datt et net esou wéi deet. D'Indexmanipulatioun zenter 2006 Dat heescht, d'Verschiebe vu sechs Indextranchë mécht fir jiddereen ee Verloscht vun der Pai vun engem ganze Mount aus. Vun 2006 u goufen deene Leit, déi op hire Loun a Pensioun ugewise sinn, op déi Aart a Weis insgesamt eng Komma fënnef Milliarden, annerhallef Milliard, virenthalen, déi se geklaut kritt hunn, déi se manner u Kafkraaft haten. An dee gréissten Deel dovunner, dee gouf de Betriber, dem Patronat einfach geschenkt. Wa mer d'Paie vum Stat emol wechloossen, sinn dat méi wéi 1,2 Milliarden, déi d'Patronat einfach konnt an d'Täsch stiechen. Alleng an der leschter Regierungsperiod, méi genee vun 2011 un, kruten d'Patronen ronn 700 Milliounen duerch Indexmanipulatioun geschenkt. An dofir si mir hei, fir dorop opmierksam ze maachen an eis derfir anzesetzen, datt dat elo ophéiert. Fir deenen Häre Konsem, Würth a Konsorte kloer ze maachen, wat dës Regierung hinnen eleng duerch d'Indexmanipulatioun vu Kaddoe gemaach hutt, hannerloosse mir hinnen ee Scheck an der Héicht vu 662 Millioune 676.000 Euro a soe gläichzäiteg, Sou duerf et net weidergoen. Den Index ass do fir d'Deiericht, de Verloscht vun der Kafkraaft auszegläichen, All Kéier, wann d'Inflatioun rëm ëm zwee Komma fënnef Prozent oder méi wéi zwee Komma fënnef Prozent zougeholl huet, ginn d'Paien an d'Pensiounen nodréiglech mat enger Indextranche vun zwee Komma fënnef Prozent ugepasst. 1921 gouf dee Mechanismus bei der Eisebunn a beim Staat op Drock vun de Gewerkschaften agefouert. Am Krich goufe vun de Preisen ausser Kraaft gesat. 1946 ass se erëm hiergestallt ginn an 1948 verallgemengert ginn. Scho bei den éischte Krisenerscheinungen an de siwwenzeger Joren ass déi automatesch Indexupassung vu Patronat a senge Parteien a Fro gestallt ginn. 1982 hu mir géint d'Indexmanipulatioun vun der CSV-DP-Regierung demonstréiert a 24 Stonne gestreikt. Dorophin ass d'LSAP mam Verspriechen, de ganzen automateschen Index bäizebehalen an d'Regierung komm. 2006 ass dunn duerch csv, awer mat Hëllef vun der LSAP, zur Verschiebung vun dräi Tranchë komm, insgesamt ëm 18 Méint. Dat huet de Leit, déi schaffe ginn, 625 Millioune Kafkraaft kascht an dem Patronat 523 Milliounen zousätzlech Beneficer bruecht. D'Fortsetzung kennt der. 2011 ass vun der csv an der LSAP mat Ënnerstëtzung vun der DP an deene Gréngen, mat der löblicher Ausnam vum Vera Spautz, decidéiert ginn, dräi weider Indextranchen ze verschiben. Elo soll sech bei dëse Walen entscheeden, wéi et weidergeet. D'Haltung vun de Patronen, der UEL, vrun deenen hirem Siège mer hei stinn, ass kloer. Si hunn et gëschter nach eng Kéier bestätegt, si wëllen de ganzen Index ofschafen. Csv verlaangt e gedeckelten Index. D'Ausbezuele soll sech op maximal zwee an en hallef Mol de Mindestloun beschränken. Sou soll, soen si, d'Lounschéier méi kleng ginn, den Ënnerscheed vun deenen niddregen zu deenen décke Paien ofgebaut ginn, ouni deenen niddrege Paie schueden ze géngen. Héiert sech net schlecht un, wäert awer net esou sinn. Gekierzt ginn direkt mol op déi Aart a Weis déi Héich an déi Mëttel Akommessen. Bis zwee en hallwen mol de Mindestloun solle jo säin Index behalen. Woubäi awer grad déi héich Akommessen op vilfälteg aner Aart a Weisen dat erëm wäerte kompenséiert kréien. An déi wäerten näischt verléieren. D'Praxis, d'Vergaangenheet huet bewisen, datt se bei den Index derbäi nach ëmmer méi derbäi kritt hunn. Betraff sinn also dann dee Moment mol direkt déi mëttler Akommessen an doduerger de Duerchschnëttsloun, dee wäert ofhuelen. A wann den Duerchschnëttsloun ofhëlt zu Lëtzebuerg, da wäert d'Upassung vum Mindestloun, déi op den Duerchschnëttsloun berechent gëtt, och méi niddreg sinn an da wäert den Ajustement och méi niddreg ausfalen. De gedeckelten Index ass also net nëmmen en éischte Schratt fir d'Ofschafung vum Index, wéi d'Patronat dat seet. Mee direkt och schonns huet och direkt negativ Auswierkunge fir déi méi niddreg Akommessen, inklusiv déi Leit, déi fir de Mindestloun musse schaffen. Wann een d'Lounschéier, déi héich Akommesse wëll reduzéieren, da gëtt et aner Mëttelen, beispillsweis eng korrekt Besteierung vun deenen héijen Akommessen, statt déi niddreg Besteierung, déi déi de Moment hunn. D'DP seet, An déi gréng stëmmen dozou. De Wuerekuerf, mat de Präisentwécklung, mat deem d'Präisentwécklung gemooss gëtt, misst geännert ginn. Vrun allem Alkohol, Tubak a Pëtrolsprodukter missten aus dem Wuerekuerf erausgeholl ginn. Och dat kënne mer net zouloossen. Net well mir mengen de Konsum vun Alkohol, Tubak a Pëtrolsproduite misst weider goen, mee well de Wuerekuerf déi wierklech, déi reell Liewensgewunnechten an der Aericht moosse muss. Sou wéi d'Manipulatioun vum Thermometer d'Féiwer och net wäert erofsetzen, sou wäert d'Manipulatioun vum Wuerekuerf d'Inflatioun net bremsen. Wann een d'Präisdeierecht wëll bremsen, dann muss een och do aner Moosnamen huelen, wéi zum Beispill d'Präiskontrollen, déi awer zum Deel ofgeschaaft gi sënn, oder de Verzicht op Tarifferhéijungen am öffentlechen Déngscht, beim Staat, bei de Gemengen, beispillsweis am öffentlechen Transport oder bei der Kannerbetreiung. D'LSAP. déi déi ganz Indexmanipulatiounen vun deene leschten 9 Joer matgemaach huet, seet lo, si wier fir de ganzen an automateschen Index. Dofir géing si stoen. Ausser, sou laang d'Kris undauert, kéint een d'Manipulatioun vun deene leschte Jore weiderféieren. Kolleeginnen a Kolleege vun der LSAP, d'Kris dauert un! Där Tatsaach kënnt Dir och Iech net verschléissen. Also, sidd Dir bereet, am Géigesaz zu deem wat Dir versprécht, d'Indexmanipulatioun weiderzeféieren? Dobäi ass et bëssen normal, datt Leit de meeschte Politiker näischt méi gleewen a menge se géife just nach léien. Net jidderee liest dat klengt Gedréckt an doranner sot Dir, Den Index gëtt net rëm voll a ganz hiergestallt, soulaang d'Kris undauert. Den Index gëtt weider manipuléiert, obschonns grad wärend der Kris Leit, déi schaffe ginn oder eng Rent hunn, drop ugewise sinn. D'DP versicht ganz schlau ze sinn a seet, maximal eng Indextranche. Oder ganz ofschafen, wann wann d'Patronat eppes géint de Jugendchômage mécht. Grad esou wéi wann d'Patronat nach méi Kaddoen wéi bis elo misst kréien, fir eppes géint de Chômage ze maachen. Dat ass näischt aneschters wéi eng bëlleg Rechtfertigung vun der DP fir d'Ofschafung vum automateschen Index. A scho seet csv, a si wäert et muer op hirem Kongress schrëftlech maachen, si géif d'Iddi vum gedeckelten Index verschiben, well dat de Moment net maachbar wier. Se wëll jo erëm an d'Regierung. Si och si wier elo fir eng maximal Indextranche d'Joer. An déi gréng soen, ënner anerem an engem Face-à-Face vum François Bausch mam Gilles Roth, grad wéi d'LSAP, wärend der Kris kéint een domat d'accord sinn. sou datt se sech eigentlech all eens sinn, csv, DP, LSAP a leider och déi Gréng. Den Index soll op jidder Fall, sou laang d'Kris undauert, weider manipuléiert ginn. D'Gewerkschaften an d'Leit déi schaffe ginn, déi déi automatesch Indexupassung brauchen, fir de Kafkraaftverloscht auszegläichen, kréie vun de grousse Parteien eng riicht an d'Gladder. An dat soll Neiufank sinn. Iwwregens, d'Manipulatioun vum Index, d'Ofschafung vun der Indexbindung vun de Léin ass an engem europäesche Pakt, dem Euro-Plus-Pakt, festgeschriwwen. An d'Lëtzebuurger Regierung huet dat ugeholl. En Neiufank géing also och heeschen, d'Afrostellung vu sou Oplagen duerch d'EU. Dofir, Kolleeginnen a Kolleegen, et gëtt héich Zäit fir eng aner Politik, fir de ganzen a vollen Index, ouni Bedingungen, ouni Opschub, ouni Manipulatioun. Dofir sti mir. Fir dat ze symboliséieren, wat mer elo gesot hunn, dee Cadeau, eleng während der leschter Legislatur, deen d'Regierung den Entrepreneur gemaach huet, der Union des Entreprises luxembourgeoises, hannerloosse mer hinnen dee Scheck do, ënnerschriwwen symbolesch vum Här Luc Frieden, mam Betrag vun 662.676.000 Euro, deen d'Patronen an deene leschten dräi Joer Geschenk kritt hunn, fir datt se drun denken, ëmmer wa se hei eraginn, a fir datt och déi Kolleginnen, déi hei an deem Haus schaffen, déi Salariéeë sinn, déi och alleguerten eng Pai hänke geloss hunn, dat solle gesinn a sech dees bewosst sinn, hänke mer dee Scheck hei op an hannerloossen hinnen deen als symbolische